Gogogoi gogogoi pastor pastor casper listen ndangotika ndiri kubhabhatidza vanhu saka rega ndibva ndangobhabhatidza very quickly munoziva basa redu iri ka iri ka rekubhabhatidza vanhu iri ka rinonetsa let me clear my throat you know that i'm disabled i can't half of my throat doesn't work saka you could hear me coughing handikuzadzei corona no but when i speak fast right uh, half of my throat can't gasp because uh, half of my throat i have to assist half of my throat to kosora i have to assist half of my nose kupfuura madziwa sometimes ndozongopedzera ndadya ini ino ndangoti ah izvi zviri healthy i think ukadya madziwa zvangofanana nekunwa inonzi chi senecot paunoenda kutoilet zvinhu zvacho zviri easy okay i love you guys very much tatika timbouya can you imagine takutobhabhatidza nemapasta nemapasta god is good god is good god is good ndangoti rega ndingouya kuzobhabhatidza ka ndichiri in spirit okay pastor casper pastor casper oh pastor casper i don't know kuti ndotanga tanga ndichikupreza handiti ameno kuti pane vamwe ngavanyora avo maboing kuti hakusi kutuka pana hatite zvekutuka kwachawa oundura chete kuti ungoita ready to roast handiti ka saka hameno kuti muda kuti titange tavaundura here ka kuti titange tavapresa bcause he falls in two parts first of all i want to thank god for not making me jump into casey yapastor casper okay okay because dai ndakaita live pastor, pastor casper pavaituka mukadzi vavo i think i would have got it wrong okay saka pastor casper i think i'm gonna start with the negatives okay pastor casper you know what you did to your wife kutuka mukadzi wenyu kuti anonhuwa and haageze um, and what else did you tuka about makatuka mukadzi zvakawanda i don't keep a lot of shit in my brain because handidi kupika maspirits evamwe vanhu but vanhu vakaona life yapastor casper vakaona vachituka mukadzi wavo okay i don't believe that's a nice thing to do zvinhu izvozvo zvinoitwa nevakadzi vanenge varambwa vana number 8 nanamaititi zvinonge mukadzi can't take a heartbreak I don't know why imimi pastor Casper you didn't take a heartbreak makauya mukachema mukachema mukachema mukadzi wenyu haana mbobvira achema you know saka pastor Casper you know makaita zvakaipa ipapo hamuna kutuka mukadzi wenyu chete makatuka vakadzi vese vezimbabwe okay ndosaka makazoona vanhu vakuya kuzokutukai kuti imi muri ngochane after matamba kodhesa dance yamakatamba iye

are they laughing with you or are they laughing at you i looked at the comments most of them were negative but you carried on going yesterday makataura zvinhu zve manga mune bhodhoro remvura here muchimixa mixa zvimushonga amene zvinhu zvamaimixa nezuro mukapu muchiti inonzi chiko hanzi bhaketi kudini dini zvemabhaketi zvamaitaura okay if you look at it ka vanhu vakabvunza vakati listen utaura nezvechii chaizvo chaizvo iwe you know uri kutaura nezvechii chaizvo chaizvo iwewo can you imagine kuti uri munhu ari kuclaima kuti anoziva in life and ane wisdom but the majority of the 1000 comments people are saying iwe what are you really talking about different people it's not kuti vafurirana handisida kudzokora mawedzi akataurwa because like i said handichengeti zvinhu zviri stupid mubrain mangu im scared kuti ndozoora from the inside okay saka imi mune mfuwa pamaita 1000 comments ka mukabva matozudzwa nevamwe vanhu kunzi iwe ndiwe wega washeya vhidhiyo iyi kumvengemvenge ende munoziva vanhu vekumvengemvenge ka zvinenge zvimapirana panapa pamahafu mamvengemvenge mamix dress vanhu vepanapa mahalf boing half mvengemvenge ndosaka ndisinganyanyi bata stere kumvengemvenge futi but vanoziva kuti amainini vakajamuka amainini vanojamuka so far vana mukoma wangu theyare behaving okay mukoma wangu is doing well neplatform yake good good saka what you expect kana imi masheya kumvenge mvenge kwacho vanhu vacho vakuya kuzokubvunza kuti zvauri kutaura izvika ive tried to sit here it doesn't make sense vamwe vakauya vakatanga kushedza kuti ngongongongo ngo, ngo, ngo. Listen, how does it make you feel as a person vanhu vachiramba vari negative about you? Obviously, pakaitika scandal yaGrace ka, you never managed to clear your name. Saka uchiri kungodreka, uchiri kungodreka hoping one day you gain the celebration. yeah sesipindi kule njalo hanjo kodwa kukosora iwo uchandiuraya iwo inga ndakuudza kuti hafu yethroat yangu ndakaremara murume uye wongopinda nezijoko kudaro ndinobva ndafaka palife panapa mese munobva maita guilty kuti munenge mangofunga kuti makauraya mai mandela aiwa saka tati kokokoi pamusha penyu apa papasta

kurovana kwataita mabendekete ka tazotarisana a bit but inini asi kuda kutariswa bcause ndasi kuda kuzikanwa kwandinogara ndikati by god mufesi uyu manje uyu muzimba uyu achaziva kwandinogara you know manje inini ndiri siyaeka saka hapana munhu anoziva kwandogara i hold my security something very strongly handiite zvezve zvekumhanyisa vanhu kumba and i advise you maboing nemazimbabweans musamhanyise vanhu kumba kwenyu too much hauziye who is who ihave seen vanhu pano pafacebook vachichinja saka ini my dream ka casper ari kubva uku ini ndiri kubva uku tarovana mashoulders saka i hope kuti ini nhasi nacasper hatirovane mashoulders on reality okay the reason why i'm being a little bit lenient nacasper i can understand where is coming from but first of all most ka I was shocked kuti Casper is 24 number yatiri apa okay Casper is 24 years old you know saka zvinonzi gudo guru peta muswe kuti vadiki vakutye handiti ndikarikidza kupeta muswe wangu right now pana Casper ka anotozobuda ka ozotanga kutotaura kuti mama imi mune imvi dzewaiti kwese tinyararirei cause uye uye ka i think mumarawi chete anotuka hamuone mamarawi kuti anotuka zvisingaite ndakasingazive icho chimbwa mupengo ichi chikuki kuti chimarawi chihama changu chiya hazviite kuti nditombosaidirana nanambizi iye mumarawi ariko pamwe ndisoko uya saka i can't eh, kuti ndishaudane necousin yangu ndinochishauda because ndicho chakanditanga chimbwa mupengo chichichichiuda undibaya ndikatoimajena ndakatomborota ndakaspenda three weeks ndichirota achindibaya from all levels akandibaya umusana akandibaya padumbu ondibaya paside ondibaya makumbo achitangondibaya chete saka ndisaka achinyarara because anoziva kuti iye ndiye akatanga mukoma wake anozviziva kuti inini pandakauya kuprofile kwake i was there to support her but water and oil water and oil can never mix okay saka casper anotuka kunge mumarawi okay but if you look at it you need to understand kuti zimbabwe is a christian country saka they don't understand kuti uda umboita chiamerican umboita chicongonese uzomboita pastor and then vanhu vakawanda votanga kuuya aa uyu ndipastor wefek uyu ndizvo zvinotaurwa mubhaibheri izvi ii pastor madii kuti inamatira coronavirus uchiratidza vanhu mumba mako wakavaratidza prete yevhesashe ukati vanhu imimi munodya here mumaprete evhesashe imi unoziva pastor ndikauya kumba kwenyini handitombodya pret yevesation ndinotya zvimapendi zvezve zvinenge zvakanyorwa muchidhinha chacho chepret ichocho zveshuwa mungavhaire nezvidhinha chikapu chaunga wakasimudza cheche uchiti chikapu chinonzi chiporo uri kunzwa chikapu chako cheche chinorema zvangofanana nekunwa muchidhinha isusu varungu kunokuka tinonwa munonzi makaini machina cup mira timbonwaka muchina cup unzi kuti aite noise kana uchisimudza mm. drink kacho kari kubva kafamba famba mm. macaptain esa iva aya ari kutumidzira amakuwa okay saka iweweka ndichikudzidzisa class manje ecasper eh, mfana wangu kapu yawangu akabata iyeka muno muengland i think we can buy it for about one pound polo is the most cheapest design or label in england okay munofanira kumbodzidzira mafashion kubva kune vakuru vedu aino kuti ndiri chembera hangu ka iwo ne 24 but mufana pamalebels ka ini ndinoziva tumwe tumalebels tumwe twetwe nokuti malebels akazhandukira aya aipfekwa nana anko maten aya uyuwo mufana iwo ungapfeke polo at your age iwewo uri kuonekwa wakapfeka polo uri kuvhaira nekapu yepolo chimbunotamba mani nananhinga ava vanonzi mani boys dzemufast and furious vanokuratidza malebels evana vadiki uri kupfeka malabels ana pres ana generari polo saka kapu yako iyeka handitomboda kuinwira one inokurumidza kutonhodza tea because yakagadzirwa nezvidhinha zvega zvega unoziva inonzi china cup machina wakavenga vayo china cup ka inonzi china born kana kuti born china i mean pane anga ndicorrect here panapa born china kana kuti ya yeah. china born or oh, born china i think it's born china kakapu kacho or oh, kanditoverenga apa oh, yakanyorwa born china kakapu kacho ka kanoita kuti tii nake ndiri kukuadvise panapa vana mai murigano regai ndikudzidzisei classika kana muchitenga makapu musatenge makapu aya anenge ana pastor caspa aya munoswera maita mhasuro unless kana uchida kuexercise hako because dzikapure ravanenge vakatakura rereka rinorema zvisingaite ramaivhairirwa naro riya ndere about 90 p kana riri pasale okay kuna anonzi mabon china kapi iyoyo inogadzirwa nebonzo okay mabon une zvidhina okay saka hey welcome my brother tendai yeah e, kapi iyo inogadzirwa nezvidhina haigadzirwe inogadzirwa nemabhonzo saka ukanwa mukapi inonzi bon china ka unonasonzwa kuti tii inonaka ndidzo dzatinoshandisa makapi iwayo kuvarungu kwedu saka ndikazouya kumba kwenyu imimi sekuru gogo vangu vobva wandipa zikapu ranga rakabatwa na, na zikapu rakagadzirwa nechidhina ndinoda kusevhwa ukaisa tii yako muborn china unasonzwa kuti tanganda iyi iri kutesta ukaisa tii mukapu yacaspa iye unonasonzwa kuti mm tii yamadhaka ega ega listen guys ndikuta kudzidzisai ka class tengai anonzi maborn china cups made with born china okay mabhonzo matonzwa kamawedzi acho mabhonzo saka kaspa uri kuona kuti hauna kuvhaira wakavhairira madinga ende chiguru chechi chaunga wakapfeka chaunoshedza kuti morning gown ya you know uh, iwe hazvina class iwe chinhu chechi chinobvira chinobvira kubvira chaiko chaiko chimaterial cheicheka ukangochipfeka within two weeks zimorning gown rangu akapfeka zimbororere poro sorry zimorning gown rangu akapfeka rinochinja kuita guru unzwa saka iguru uri zimoni ngaoni rangu wakapfeka riri unzwa saka uri kuona how people can be so mistaken with you apa vamwe vanhu vari kutoti wadii kungovhura tibva taona e vana soko svikai svikai wadii kungovhura because tanzwa kunzi hanzi iwe une chimpori mpombi chisingaite wadii kungovhura ubva wangotiratidza because inini hangu kasa exprofetesa ndakakuna wakapfeka chiguru chako cheche ndikati ko mfana uyo adi bva angoshama isu isu tanzwa nengura ka isu kwese uku kuseviswa kwacho ka unotosha kuseviswa once a month era mwana munoti zvinoita izvozvo once a month baba mandela kana twakatokwidza kutomboti rega nimboti kamberei kamberei padinga ubva wasevhisa uone kanhu kacho a ah, kadora kega kega ah, no aiwa havana havo kadora but chibhanana chakambenge chiri chihombe chichiri vachiri vadiki iye zvine zviinenge bhanana rarohwa nezuva rekuti uka tachingoti saka isusu takati tondipa nzara nemamwe maboings angu ndakatovasheedza ndikati imi maboings uya handei kwakaspa uko tinofara tine vakadzi vakawanda maboings pane pashirikadzi tinoda kuonawo zvinhu izvozvo izvi dangoratidza vanhu one two two vana tudika tiratidzewo isu chembere isu ndozviziva kuti tine mazino mashoma you know unongotiti unongotiverengawo mazino ka otirepa according to mazino atinawo inini ndine about three or four but mm, mm, pane rimwe riri kukona mhara yosu uri kuzvinzwa saka kana uda kuita zvenudity zvezve zvekuita estripper ka be stripper uri kutipfekera chigauni ichocho dai wakangobvisa pakati ipapo takabva taona handiti hanzi une zimporimpombi ndiyani akaburitsa porimpombi iyo iye zvino izvi ndiri kunetswa nekamwe ka hameno kanga kari kaside kiki kangu here aka kanonzi kagodhi live iye gotweka uyu yemfana uyo anonzi godhi godhi kadima andiudza kuti ane manud angu hanzi isusu takaita chisex chat ndikati mm, amai mandela ameno pamwe paunga wakanwa doro paipe wakadhakwa ubva wazongopa one muboing one chinenge eh, chinonzi chi eh, chipamela ka palm yake to masturbate saka anenge achishandisa pamela tichiita se tichiita phone sex saka ati ada kureleasa hapana ah, chavamisa cynthia indoramba ndichidzokorodza anyway you know hana kusiyana nacasper hana kufanana nacasper casper anongotaura statement imomo vanhu vanotokanganwa kuti ari kutaura nezvei inini i always bring back mapoints kuti tiri kutaura zvakare saka casper ka its very hard kuti ndimuitire hasha because mwana mudiki pandakumuudza tumwe tumapoints so mumba mako zvikanzi imba mako iwewe he sugar daddy vachadzoka hanzi imba yeuri kugara ine muridzi wayo ndikati zvishuwe ndikati i think very right anamboona kana picture one yacasper mumba macho imomo anditika exactly vanhu vakubva watipinza mubedroom mako aiwa mubedroom macho manga makanaka zvekuti everything was okay but if you look at it ka uri kuvhaira kuti une mari apa uri kugara mufrati kunge shiri unzwa youare not grounded find a house even mugeto whats the point yekugara maflats amunogara aya yet you can go kuwaren park unasoona imba yako chaiyo chaiyo and then you feel grounded inini hangu mukazondiona ndagara muflat guys ka mm, i think hanombokwanisa kugara muflat ini ndingatoshusha vanhu vepaflat ipapo vakatiza vese one by one ndosara building yacho ndingori one vatiza you don't feel grounded kana uri paflat saka please vanhu vemaflat musazonditira hasha musazonditira hasha panapa ndikutaura casper because casper ari kuudza vanhu vezimbabwe kuti iye ane mari okay saka vanhu ava vanozoveka ka one plus one apa wataura futi zvalandlord kuti landlord achazouya saka uri kuona kasi hauna baki iwewo and problem ichaitika ka ndeyekuti uchatozoregedza kuita baki racho because the way you're moving mfana ka zvinhu izvi zvichakuparira ende ndiwe unenge wakazviparira wega i want to tell you something pastor about alcohol okay unoziva madoro aunovhaira nawo aya madhimoni pamwe unge usingazive mwana wamai let me just tell let me just put you into this now. long long ago there was a spirit yainzi ago this spirit used to rain on the land uri kunzwa but ago iye yakazokeptwa kugula zvinhu zvacho munozviona ago iye yakazokeptwawo mazuva iwoyo maspiritual things how ago was created how alcohol was created kotwe terera Alcohol was created coming from a spirit, a demonic spirit. Saka they sanctioned that spirit. Spirit iye ikashaya kwekuenda vakaikanda mubhodhoro. Okay? Saka that spirit which reigned yainzi alcohol. akururu akuru i think pane vanhu vanoziva panapa ndiko kwakabva word rinonzi alcohol okay this is why when you see people drinking alcohol they get possessed ndosaka vanhu vachitaura kuti naimi pastor nasikasi mambonwa vanenge vasiri kunatsoziva zvavari kuda kutaura asi vari kuda kutaura kuti iwewo macharacters ako achinja iwewo uye uyo anga ari casper uyu azi casper uyo yanga ari casper pastor casper ava vapastor mboro waifila manje because agu iyeye yainzi agu spiriti iyoyo yakaiswa mubhodhoro saka ukangonwa doro unenge wakunwa spiriti inonzi agu ndosaka muchiona madrinks achinzi maspirits can somebody say halleluya please don't say amen handida hangu kunzi amen because i know kuti amen is an idol worshipping okay and ndoda kungonzi halleluya let's praise god straight away saka uri kuona manje iwe uri kuvhaira uri kuvhaira nechii uri kuvhaira nespirit waona madrinks awaitiratidza ese paipai wakatiratidza anonzi ana shiroki nanani mazita akasiyana ese iwayo maspirits why do you think they are called spirits

ubva watarisa iwewo mumba mako ka chiimajina maspiriti auinawo emadrinks aye kuti une madhimoni mangani wakatiratidza chimwe so chinenge chinzi chiwine reki so chinenge chekerefi so chikuti imwe drink inenge iri padenga imwe iri pasi imwe iri padenga imwe iri pasi imwe iri padenga iri pasi you know kunasoratidza kuti uyu ka mwana uyu haasi kuziva zviri kuitika saka mumba mako muye muye kuti spirits eagu saka spirit iyoyo inogona kukumutsa yobva yati ndinwe obva wachinja into somebody else saka those people vanenge vachitaura kwapastor kuti pastor kasina simambonwa here you are not wrong but hamusi kunasoziva zvamuri kutaura pastor vanenge vaita possessed neaguru

okay ndosaka muchiona vanhu vachiramba everyday vachinwa doro like my little brother alex chaps alex chaps i'm looking for you my brother i love you so i hope you learn from this saka imimi pamunenge muchiona munhu akabata doro everyday muri kungoti a ah, munhu uyo anonwa doro sterek munhu uyo anonwa doro sterek aiwa ibhodhi yake manje mareceptors awakazvarwa nawo aita flat topping them for you to be normal but paunozoita normal ipapo ndipo pakutozopenga kwacho because normal yako iri fake okay saka this is why isu semapersonal trainers we can rehabilitate maalcoholics mai vanhu vari depressed because alcoholism nedepression zvakatoda kutofanana okay zvakada kutofanana zvinhu zvachona okay saka my brother casper i'm not gonna come on you like a ton of brick because youare my little brother and i love you saka now wanzwisisa kuti doro riere can put you in shit depression and in deep addiction yeah saka all i want you to do my brother is um, to try and limit doro rako and focus pane vamwe vanhu vakatotaura vakatoti aa ah, ah, eh, iwewe caspaka when you come here you need to tell us kuti uri kujoka here kana kuti uri kuita zveupastor saka ini nezve sister ka i would say learn to separate the two separate zveupastor oseparata zvedoro but the truth is your behavior inotoraritwa nevanhu isusu vari kuwestern world but the truth is that ka um, I don't know kuti church yaunoenda iyoyo vachikuona pamalives uchitukirira vanhu what, what, what do they think of you don't forget inin when I, inin when I was a prophet I moved like one I behaved like one but now I'm no more saka I'm allowed hangu kutaura zvandinoda because ndini ndazvifreer I've got a lot of enemies vasingatomboda the way I speak. I'm not here kuti ndizoenda kuchechi kunoparidza. My name is Point Triple Seven, ex-prophetess. Kutaura kuti ndinotaura zvandinoda ndazvipa authority iyoyo. But iwewe Casper, you report back to your church. Saka just go to your church on Sunday, look into the eyes and see what they really think of you. okay zvekutamba zvaunenge uchiita zviri funny and its really good zvinonakidza handitika but put it in a way yekuti vanhu vanzwisise because imimi vana kaspaka ndimi maakuita kuti manje tizopota taakutuka jesu okay because of your behavior saka izvi nezvi vana mai mande i don't believe in jesus ill never believe in a white man in that way okay navo but zvekuti ndibelieve kuti ndinonamata murungu ka its not my style i pray kuna mwari that's the one i pray to saka can you see mapastors akaita semi kuti munotukisa vanhu munotukisa jesu Kabanga mazimbabweans akangwara zvawo havazosvika pakutuka mwari but imimi munotukisa god because that alcohol yauri kunwa it's a spirit and it's a spirit which enters a pastor do you know kuti alcohol ma, ma, anonzi mai eh, alcohol maside effects acho you become a violent man saka ndisaka uchiona varume wakawanda vanonwa doro they're violent domestic violence ndosaka uchiona vakadzi vakawanda vanonwa doro sterek excessly vanoita violence as well alcohol inokonzera violence alcohol inokonzera promiscurity pardon my fesi yangu kainoita kuti ndisakwanise kusiperengera mazita zvakanaka mawords alcohol inokonzera chihure alcohol inogona kukupa futi chirwere because kana wadhakwa pai pai waakufila honi waakukwira usina kondomu munhu wango usiri kuda kudanana naye alcohol inokuburitsa who you are deep kana kuti inotokuwedzera zvimwe zvinhu saka ndosaka muchiona machechi asingade doro because havanyanyi pick pointer kuti why kuti to attack you so ka ini ndinobva ndabvunzawo ndati saka what type of a pastor anonwa spirit yemadhimoni ndakutsanangurira alcohol saka uri kuona kutuka kwawakaita mukadzi kwekwe its alcohol zvese zvauri kuita izvi its alcohol because you be, be possessed by the spirit

pane time yekuti ndinototaura kuti i am not going to change my behavior it depends because ina hamdisi kupinda muchechi ndonotora matidings and then ezvinezvi une kalife kako kauri kuzvitira vanhu vakutofunga kuti imari yevanhu vekuchechi can you see how you can make everybody kuti taiti mamwe maprofet and everything because of the way yauri kuita pano okay zvisinei hanzvadzi yangu like i said im not going to crush you too much because uri mwana mudiki une 24 years i must think zvandaiita ndi i must think zvandaiita ndine 24 years ini almost like you zvese zvawaitaura zvepfuti zvetwa uda kutaura kuti uchoda kuti chichidzira kuti iwe unoita zvetwa listen ungade kutukira ungade kutwaira munhu netwa yacho napfuti yacho nesilver yako you want to put a silver in people's head what type of a pastor talks about pfuti uri kutaura kuti iwe une twaa uri kutaura pane vanhu vanogona kurohwa nesilver panapa kutaura kuti wakutothiritinawo mwe vanhu kuti iwe uri wehondo but like i said who am i to judge at 24 years maybe i was even worse than you okay isusu takanongedzerwa nepfuti dzinenge kuma 50 to, to 60 pfuti dzakanongedzera point 7 kuti aggressive because makazvipira kuti muri mapastor zvakafanana nemapristi nemanani vanozvipira kugara murunyararo ye yeah? zvipira wakatochata namwari kuti i love you i love you mwari akati zveshuwa unondida iwewe here till death do us part till death do us part saka izvino izvo wakutokanya mwari vakawanda wawakatumidzirwa namwari kuti urape isu vana mai mandela Dzidzisei kuti murungu uyu zveshuwa ndimunamate kamurungu ikaka kajesu ndikanamate ikaka iwewo manje ka wanga wakatotumwa kunzi uye kuzosevha isu vana mai mandela vadonha muwagoni okay but can you see how god can be disappoint saka ndakuti ndingokuudzawo a little few things sasisi vako so handiti ka those were the negative things the positive things manje is casper casper is lovable okay kana ndiri kuti casper is lovable ka unotarisa profile yacho vanhu vacho vakakomenta macomment 1000 dai vanga vasingatomuda zveshuwa dai vasina kukomenta macomments iwayo saka there is something about casper that people like he's got that thing in him that people like heis fashionable and he can dance zvekuti ingochane izvi gaizika let's not do that let's just say kawana hapfekeiwe zingochane hapfekeiwe zifegeti handiti once not all the time zvekuti kuti titi kaspa ingochane guys ka the truth is africans can be very naive ko vai vanotinta musoro vogocha gocha musoro ha bhora vei vanotinta musoro chii ko vanorukwa maconrols chii ingochane futi uyu uyu uyu uyu uyu tarisa tsiyo dzake so anotoita kunge anodzishevha zveshuwa kamwana kangu aka kamamerekeni akakaka kane tsiyo so kafanga ini navo kuti tsiyo dzishoma so unotofunga kuti ini tose ndinopara ndino para tsiyo dzangu but handitombopara ndinotya reza zvisingaite ndikaisa reza kutsiyo kundotanga kudedera kuzvidzura wese ndoramba ndichingochema zveblack because handikwanisi ndotya kuzvijunga asi munhu anenge akakura naamai vake i want to tell you this a lot of male zimbabweans sometimes they behave feminine unless casper was born in september september musazonoba id yangu ka brother graham munoswera makutsvagwa neinterpol vanongotya ini chete vanongoona aa oh, oh, id munoswera makutsvagwa neinterpol okay saka musazoita zvekuba saka tsiyo dzake idzi manje ka unasoona ini ndakazvarwa muna september handiti but vanhu vemuna september you can mistaken them to be lesbians ka because zvakadzi zvacho zvakasimba manje zviri opposite nevarume vemuna september but do you know what these two people have they're both not gays or lesbian yeah a september person ukamuona ka ini i can see a vego from far kuti ii uyu strong you know ubuch buch kuita kunge lesbian zveshuwa but no they're just peaceful people and uh, vego it's the only star sign ruled by a female saka isusu vanhu vakaita sana boin trupuseveka tiri kugona kutaura necabinet yese yevarume hatitombofila kuti murume not kuti handina respect but thats the kind of authority mafegos carry vakadzi vacho vanotobeheva kunge varume varume vacho vanobeheva kunge vakadzi saka iam just saying kuti kana casper ari yeseptember baby zvinhu zvinogona kuitika kana ari vego okay On the other hand, we need to understand as Zimbabweans that, eh, you know, pataikura ka, baba vedu used to suppress us, the head of the father. Inini vangu vangu vazoita vechikarad zvavo, you know, and baba vangu vakazoaffectwa nekuremara. Saka, but he never changed who he is. I don't think kuti dai vasina kuremara ka. Baba vangu is 75 today. Uh, not today, but this year. He's 75. He had his paralysis when he was 23 years old. Dai baba vangu vangu vasina kuremara Dai vanga varivo ma war veterans emukondombera dai vakatofa vari kuma because baba vangu ndevechikaradhi ka vanga vari handsome zvisingaite vakadzi ava vaivada zvisingaite amai yangu vakatofa nebp 45 years later achiti iwewe waida kundisanganisa nakuda iwewe uchinzi nehanzvadzi dzako nyenga kuda undirambe inini baba wangu was a, is a hot cake okay saka baba wangu is very handsome zvekuti dai vasina kuremara zveshuwa shuwa vaifa vari mudiki diki so saka what it is is that my father is, was not a dominant man zvekuti takarulwa naamai saka maybe that's why i've got respect for both men and women because baba wangu vakandidzidzisa how to respect men and amai yangu vakandidzidzisawo how to respect women anditi but the majority of zimbabweans manje vakakudzwa under the thumb baba vakangouya iwe iwe bvisa wakizi nere mapureshi baba uri kuuya iwe ibva pacheya baba watoona baba dishi here maswera sei baba maswera seiko maswera seiko asi banda aiwa ataswera kwe maswera sei mm. kuchikoro kwanga kuri sei aiwa kwanga kuri right gezai maoko you know that shes zezuru i've always wanted to be zezuru i love the zezuru culture and then inini i used to implement chizezuru in my family okay i more zezuru in my family okay vakawanda vacho makaradi nemakaradi akarasika ka bcause they don't know where they belong in i know where i belong ndonzi dhabi dombo shawa zita rangu rechizezuru saka what im just trying to tell is this most of the zimbabweans vakakudzwa nanaamai okay saka ukaona varume wechizimbabweans vakakudzwa nana amaika they behave kunge vakadzi because baba pavaienda kubasa vodzoka vaiswera naamai saka kuti ndifunge kuti pastor casper ingongongo yamunotaura kuti ingongongo mazita amunopaka i personally don't munhu akangokurawo ari close kuna amai vake okay We have a lot of brothers vanotaura kunge vakadzi vanotamba kunge vakadzi but zvinhu izvi taizvi accepta mawedzi ekuti ngochane asati auya saka we need to stop calling people nyaya idzodzo dzekuti ngochane kana kuti unopenga let's just stick to the topic iwewe apologize kuna grace okay saka ipapa ausay maybe Pastor Casper is not gay but munhu akangokurawo naamai vake okay zvinonzwisisika okay I'm now getting to the conclusion because I think nhasi ndarapa imi munozviziva kuti ndinoita half day mazuva ano you know and then I gain my other life okay ndaakupedzisa you see vana pastor casper vaivaye when theyare called by the spirits inonzi trials and tribulation Okay you go through a trial kana wazvipira muna Mwari so and the trial is harder than it. Okay saka uyu murume uyu anonzi Casper kamwana kedu kahanzvadzi kedu aka kakapinzwa patrial we don't know relationship yake nagrace kuti yanga yakamira sei pamwe aitoshushwawo zveshuwa wo vanhu vakawanda havapo because havasi kubasa kamafree wifi okay eh saka pamwe aitoshushwa zveshuwa but kana mwari achikumouda anokupinza imo matrials and tribulation i am very very upset with the members and the elders of the church vekwacasper i'm upset because what i can see in casper is immature in the spirit okay takutaura kuma spiritual kana wabatwa nespirit wazvipira kuna mwari mwari okupawo gift of spiritual gifts mwari okupawo spiritual gifts ka these spiritual gifts they don't vamwe vanotopenga andakuudzai my brother uyu anofunga kuti ndijesu uyo anopenga the fast sprinter in zimbabwe back in the days yeah isusu tanga tisingaziviwo taa titori immature in the spirit dai akabatwa nevanhu vari mature in the spirit they will guide you kuti uyambuke to be immature in the spirit okay saka im a bit disappointed nemaelders ekuchurch kwacasper kuti they really can't see what is happening kuti mwana is immature in the spirit and ndiwo mastages acho they are the rightful stages kana uri christian okay inini dai ndanga ndiri muchechi mako iwewo pastor eh, casper ndaitokuunzai pasaiti pastor ndiri kuona malife zenyu the truth is that spirit yakupinda imi it has chosen you but kana spirit yaku unogona kuvhunduka kani nespirit vamwe vanhu vanopedzisira vamamental homes like my brother with being immature in the spirit saka maelders ekuchurch kwenyu mamwe mapastor they are supposed to take you on the side and show you how you are immature in the spirit and then vokuyambutsa most of the people vanogumira ipapa papa immature in the spirit because panogona ku, panogona kuita make you or panogona kuita break you alright my pastor casper saka vanhu vekuchechi kwenyu i don't know kuti vanoverenga bhaibheri chairo chairo here kana kuti zvinhu zvachona ndezvekunyepa kana kuti the business church saka havabelieve in what im saying about being immature in the spirit and being mature in the spirit they are supposed to guide you my brother you've got something that people like but people are just getting it twist vanhu awa wapiwa namwari okay kuti vakuteere matadzo ako nekupinduka kwauchazoita waakutanga kutisheedzawo isusu eh, mahedeni kuti tidzidze who jesus is because your behavior so far it's making a lot of us zimbabweans repel from jesus because tiri kuti no no no no mabehavior ari kuitwa nevanhu ava Hatichaafarira saka vanhu vekuchechi kwaPastor Casper. Yes, Pastor Casper is got gifts if you believe in Jesus, right? And God as well, right? He's got gifts, but he needs my elders kuti vamubate maoko, vamunyaradze, vamumuve to another level of maturity

coming from being immature in the spirit to mature in the spirit saka you need guidance yevanhu vakuru enda kumaelders echechi yenyu vazoti ana memandera inini ndiri immature in the spirit the spirit has caught me saka please guide me so that i cross to maturity of the spirit okay mpo paunozopesera waprofet because unenge uri mutadzi maprofets vanhu vakatadza zvekutadza zvezve vaakuzviona in other people okay maprofets they were once sinners great sinners because if you were not a great sinner then how are you going to know another sinner saka zvekuda kutaura kuti maprofita anoona zviri kumberi zvika kunyepa chaiko chaiko aprofit munhu uyo anenge akaexperiensa zvinhu zvake chaizvo chaizvo but akuzvionawo mune vamwe vanhu akuchinja zvinhu zvese zviri kuitika zvana grace izvi you know uchazopedzisira waakuprofitirawo vamwe vanhu waakutorapa vamwe vanhu but unenge uchitorapa iwewe zvinhu zvakaitika kwauri sakaenda kuchechi vaudzira ana amai mandela im immature in the spirit do you know kuti amai mandela vari kuti chii the other thing again is to apologize kune ndege yedu the reason why im here pane ndege yedu yawakaataka inonzi dangwe rabevhen dangwe rabevhen rakangotaura rikati e, e, iwewe vanhu panapa vakadzi vakawanda panapa vari kuira pori mpombi yako ukabva wamutuka asi dangwe rabevhen anga atori right koziwo chembereka Tanga tauirawo porimpombi yaBen 10 cause hanzi waka hanzi vane muzvambarara wenyoka waiona ndiwe wakatiburitsira saka uri kutukire chiiko ndege yedu kana yataura kuti iwewe vakadzi vakawanda vari kuwira izvozvo wanga uchingoti tiri kunguva yazoona iwewe tikuda kuona izvozvo ere nanhasi tichakushusha kuti tikuda kuona zviri mubrugwa imomo titarise zviri imomo mubrukwa imomo waona ukabva watanga kutuka vana lilian kuti vane aids saka imagine what your church will think of you okay saka what i'm gonna tell you my brother is to make a proper strong press conference okay wakuudza vanhu how you apologize kuna grace grace and the other women kuti sorry henyu ndakakutukai nana amai vakazvara vana grace bcause wakatotuka ana amai wakatuka shamu make a serious press conference apologizing to grace and all the women make a serious press conference apologizing to the zimbabwean christians and to the zimbabwean public saka utaura zimbabwean public

You're still immature in the spirit siya kutuka kuundura uku ndekwemarovha isusu vana mai mandera wona uyu uyu uyu mukwasha wako uyo anonzi godhi kadima ndamuitira live akutozotaura kuti ane manudhu angu hanzi takaita sexy phone uri kuona munhu atori bito ufuti ari kuda kutoitawo blackmail kukanda zvinhu izvi and ngakani manude acho chikutofaitawo zvimwe zvinhu zvinoitika in life okay iwewe nagrace grace im very sorry peji inonzi inonzi iwewe ndiwo wakavhura peji yagrace delete it okay stop kushauda vanhu because isusu tino basa redu panapa ukauya pano pafacebook otanga kushaudha vanhu kwakutotorera basa komadii kuramba muri mapasta ikoko mauda kuya kuzotora mabasa ana masimba nana sabina ekuundura kwachaundura airport saka apologize to your wife word for word sentence for sentence zvawakataura apologize to the zimbabwean public okay apologize

yakasanctionwa ikanodisappear mubhodhoro ndosaka mabhodhoro amunonwa aya achinzi maspirits the reason why i want my brother to be prosperous its because isusu tiri kuchembera we cannot carry on doing these lives tega tega munhu wese paanouya palife isu ana mai mandela tiri busy kumuataka tinokuudza zvakanaka nezvakaipa zvaunoita because mangwana isu sitaritayoo nachembera ava ava sekuru vasina mazina masimba taritayawo imi munenge mapindawo futi muri kuita zvinhu zvenyu zvakanaka but for now my brother i know you love yourself very much stay away from this negativity be yourself one thing youare lucky about is zimbabweans are forgiving but kana vasinga forgive havakuforgive zveshuwa okay ukaona kanyaya kangochanika vatamba chitaura ani ndavaudza kuti pamwe wakakura ana amai ako zviri zvinhu zvaunofanira kuexplaina kuseiko muchindishidza kuti ngochanai ako mani i ndakakura ana amai vangu ndichingoteerera amai angu now i behave like my mother okay kuno kuengland kuno ukaona varungu vakawanda they behave very manly bcause vanenge vachibhonda nababa Vasikana vachibhonda naamai saka they end up looking like their own or behaving like their own mother saka handifunge kuti pane chinhu chandasiyira panapa i love you very much casper and i well i hope we watch your lives after waapologizer after waregedza kutuka vanhu because you came in as a pastor and I yes you are a pastor okay saka iwewe manje taakuda kuti uchidzidzisa vana mai mandela to bring them back to jesus tinoda kuitawo nharo newe kuti a iwewe chi jesus uyo hatimuzive jesus murungu iwe uchitiudzawo mafacts isusu tichikukanda nemafacts not kuti ndirongoya ndokutuka hei ngochani iwe obva wandituka hafuseke chirema anditika ya my brother and i love you and i love you very much At this point I will say get well soon Casper. God bless you guys. I think I'm done nebasa rangu panapa. Ezvino ndauda kumboona kuti ndinoskita netuma road tupi ndichitiza maprisa. Funga kuti uri kutiza maprisa for your own freedom. Apa handina kumbobaka na masweets. Ndiri ngo driver 200 miles kuti ndidzokere kumba. Saka I'm just going to have breakfast, lunch with my mates here and then